Ibizairo, iro, iro, Ibiza, Ibiza, Ibizairo. Hello. Iro. Ah, handisi mapaona ndopa munozoti he amai rudo munotaurisa amai rudo munotaurisa kana inini ndataura chinhu ndoda kuti vanhu vabva vachiita handii muri kunzwa ayewa musadaro zvenyu sekuru ini ndakakudzai nezuro kuti baba gidhiyoni vakashaya mari mumwe zuva ndikakudzai kuti munoziva kuti tinobva tese hwani kumusha kumhondoro handiti munoziva izvozvo bhazi rakutosimuka renyaradzo ratowapo sevhisi nyaradzo chai chaiyo mukuru sahwira atopo apa akuda kutakura vanhu kuenda kumusha kumhondoro ini ndikakudzai ndikati imimi zvamunoziva kuti tinobva muvhileji imwe chiuyai chiuyai titakurwe nebhazi tiende kumusha ndo mukana watatowa netransport fetiraiza ndakatenga mbeu ndakatenga ndaudza mudriver ndikati izvi ndezvemufi zvuda unogoiwa mu akafa atenga mbeu dzake nefetiraiza saka zvuda unogoiwa kumusha saka driver atoti isai ayewa hazviite izvozvo ee ibvai mafonerana namainini sisiria wo vanga vachitova pamba areka horaiti iri bho ini nege ndifonere amai susan naye amai rudo muri kufonera hama mira uri kuchaseve amai susan maakupi aiwa asikana itai muchisvika handiti hamudi munoona kuti hamudi kuitirwa mafavors makati hamuna mari yekuenda kumusha inini ndatsikatsika sasiniya wemuraini ndaita komiti dzangu ndikaona kuti bhazi iri kuenda kumhondoro kumusha kumwe kuchete kwatinoenda ndakudaidzai kuti chipekai mabhegi uyai nevana venyu vaifo musavasiye zvenyu ee eh, munawo tibva tangoenda tese kumusha totozoti tapedza ende rekudzoka aiwa don't worry pakudzoka handi muri kuzoti sekuru daniel wari kurwara zvisingaiti zvekuti pamwe ka ndogona kutotaura kutoti after two weeks vanogona kunge vafa saka vana vavo kaimbinga futi wakavajoinisa iyo porisi nyaradzo ee eh, pavanongouya kuno kwakudzokera kunhamo tongojegera ine iroro bhazi futi renyaradzo aewa tishaye maplans ndo maplans acho iwayo totojegera mabhazi enyaradzo mai rudo muri kuita sei kweni ndakuenda kwababa gideon zvato handiti bhazi rakutosimukata kutenda kuhama dzenyu dziri kukwana kwana papi panhamo yababa gideon ah. hmm. ko muri kufonera tete mainini simbuya hama dzenyu dzese murikuda dzitese nenhama yababa gideon emuraini mother mufunge ka inini ndanga nditone stress yekuti tiende kumbondoro yezvinhu kurinorima mbeu ndi ndakatenga nefetiraiza ndakatenga ndanga ndichishaya kuti zvino kuti ndiende ndinozvirima kana tisina transport ndatozoita mukana wekutoti baba Gideon ava vazoshaya ava ndatoona panangoona bhazi renyaradzo pakangonzi pane bhazi renyaradzo isi tinobva ivo vari kuseri kwechikomo isi tiri kuseri kwechimwe chikomo padhuze tinofamba ndava ndatongoti takutongoenda kumusha nebhazi saka muri kukokorodza hama dzenyu dzese kuti muende mushandise bhazi renyaradzo pababa Gideon vashaya ah. kuti muende nehama dzenyu kumusha kolide imi mother baba Gideon wakafawa nechikwereti changu ndaigara ndichingochema kuti baba Gideon pe chikwereti changu ndoda kuenda kumusha vakasvika mukufa saka iwo ndo this is my chance ndo mukana wanda kutoshandisawo bhazi ravo mai rudo to be honest with you munondishamisa ah. amen ko hatisi kuenda tese here ndo handanokuradzaiwo kumusha kwedu kuenda nani muno amazaka pamba pedu uri kutii kwenyu kuenda nani kupi kuenda nani kupi naye amai rudo hamusi kuenda unoviga here baba gidhiyo handisi kuenda kunoviga baba agideon kumusha kwavo kwaita kure murume wangu ari kuuya amai rudo inini ndakumhanya vakutoimba amai rudo ka zvandikakorona